Ahee muxaka na mixaweta kusuka tindhawini ta ku hambanahambana ni mi amukela ka conspicuous tv loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe loko ri already mi subscribini khensini ku va mi subscribini uh, lexi mi nga xi ndlaku i ku layika video mi xera na van'wana mi tlhe mi siya mavonelo ya n'wehe ka comment section so namuntlha ya bula hi hi xitsonga top female Vocalist, Kumbe ni ya mi nyika nxaxameto wa mina wa Xitsonga Best Female Vocalist. Ku nga va ku ri ti-backing vocalist kumbe leading vocalist but vanhu lava ni twaku ingaku like va excel-a loko swi fika ka mhaka ya vuyimbeleri bya vunanga bya Xitsonga so ni ya focus-a ngopfu ka traditional music which means loko ku ri ku na gospel-e, ku na hip hop, R_N_B Ti-genre letin'wani ta music a ni a ni nge ni ya focus-a ngopfu ka tona ni ya languta traditional music leyi swa ngomu ngo i xigaza so la ka nxaxameto lowu i nxaxameto like wu huma ka ka mina it's not like ni tirhise ti-statistics from somewhere kumbe ni tirhise tinhlayo ku someone performed better than this one or this one so i nxaxameto lowu humaka ka mina hikuva ni yingisele tinsimu ta vona and then I felt like okay. These ones are my best female vocalist ka Xitsonga. So xaxameto a mi tshame hi ndlela leyiwa xin'wana xa koho Uh, if your favorite artist are gone ka xaxameta wa mina you can kindly leave their name in the comment section hi ndlela yeleyo so uh, ka list ya mina ni na um, okay mo ni sungula hi xinomelani sisters xinomelani sisters va hi nikini ti-project ta voho to hambanahambana and then kun'wana a va ta as the backing vocalist ta action maluleki so xinomelani sisters and then number two Ni ta chela le mo ni chela Majubani Sisters coz Majubani Sisters na Oscar Makamu sweswi va heta ku humesa album ya voho is is it number ten, number nine, number ten I think it's number ten ya I think it's number ten vana va sesi and then number three ya mina ku ta va ku va Flora N'wachauke ya Flora N'wachauke and then number four ya mina ni chela . Manflu, yes Manflu and then from Manflu and then number 5 ya mina um oh okay before ni rivala ni chela Sunderland so uh leyi ni nga yi hlaya i think hi voho ka nkarhi wa sweswi ku nga my top 5 Xitsonga, female vocalist, hi ndlela yeleyo. Susa Ndlhen vhele ha swi tiva ku i hi nyike countless hits from vo Biya, Suduwele, va ba mbyana, hi hi ya kaya, ti tele tinghoma ta ku Masa Ndlhen ku nga ti-hit hi ndlela yeleyo. And then Mhani Flow, Mhani Flow tanihi ha swi tiva ku vhela a a yi ri part ya Xinyori Sisters Loko Doctor Thomas Chauke and Shinyori Sisters a ku ri yoho nkarhi wo tala, sometimes a ku ri yoho e leading vocalist ka tinsimu tin'wana and then yi tlhe yi hi nyika ti-project ta yoho. I think yi hetelele ka Xibombi number three if I'm not mistaken, if ni endle xihoxo mi ta ni tsundzuxa ka comment section. And then Flora N'wa Chauke na yehe i hi nyike tinsimu to hlaya Kumbe va hi nyike tinsimu to hlaya ta kahle leti nga hlantsweka in terms of ririmi and then na mayimbelelo ya koho swa hlangana na ti instrument hi ndlela yeleyo and then Majuvan Sisters ve le ku teni na Oscar Makamu as you can hear they are all over na Oscar Makamu and then lavan'wanyana ni nga va hlaya i Xinhombelani Sisters However, a hi nga kaveli eku humeseni ka nkarhi wa sweswi. A ni sure ngopfu but a hi nga kaveli eku humeseni. Khalenyana hi nge se twa something from voho kumbe va humese yini no va ni nga vanga na nkateko wa ku swi fikelela kumbe ni swi twa hi ndlela yeleyo. So nxaxeto nxaxamelo wa nxaxameto wa mina wu helela kwalano. So if ku na lava twaka nga ku ni ma siyini siyani mavito ya vona ka comment section and then hi ndlela yeleyo hi ta yi teka kusuka kwalani mi nga rivala ku subscribe mi layeka video mi xera na van'wani inkomu